kono, itiyo otambaa, chak iketo gima red ka. Koro ji penjore niya, jamani ne ok timre kamano. Koro apenji, WhatsApp. koro apenji, Mm. wakati mane ok atimra kamano, gik mane ok atimrago kamano, nikech nitie wakati mane sime onge. Mm. Koro in kane sime onge, nineno jok mane timo gik.
But koro sani. Koro sani kineno gima atimo, Mm. ok ati, atimo gima an madwaro, atimo gima an mahero. Winjo. Machini ing'e gima itimo. Hmm. Koro apenji ka twe ka wacho gima natimo, akia natime ang'o? Wuodh ane gini, igol igol.
Kara penji ka agolo gigi te. Hmm. Keto piny. Koro agolo gigi te.
Koro iparo ni akia kuma agologie. Koro amiyi ginie. Kaw ibi tweri, in be koro tweri. Koro koro koro in in in in owuon kata ka in gi parani. Tweri kaka natwera. Twera.
Ko eh, ma ji penjo niya, koro kopo ni bed ni koro dong' ia twera. Koro ine ka koro iumo nyaka wang'i. Ah, dong' koro iloso kaka ne mari cha.
Which means niya, Dong' atwera kaka nitweri but ma iketo kama. Gini konyi gang'o e ngimani?
in sama ikete no, ikete nikech akete. Matiende uluongo copy paste. Dagi kawe mayelo. Dagi kawe gik ma ok atwerago.
Aa, in miwacho niya, natwe. Ok an mawacho, in koro irwakori. koro ichalo ng'ama dhi wuoth. Nikech ichalo ng'ama obiro e oda to orwako lawa to ewe. Winjo, nikech an sama nawuok kata kaka nabiro, nang'e kaka plan, ne kaka koro iketo ma. Kata yier wiyi ok nen.
Adwa ni mondo mi aluongi e show maber next week. Ma is ma live mondo wapenj jopiny. Koro idwokri gi jopiny mondo Well- nikech nitiere questions mang'eny, nitiere penjo mang'eny ma jopiny go mondo mondo mi openj. Kik ipenja, kik ipenja gimong'e ne First, ng'ama dwa penja penjono, mm. kuong ipenjrie in owuon gik mipenjago mm. be nitie gima ose affect midwa ng'eyo mondo wakonyi or kata gik mose affect boaz jagingo mm. midwa ng'eyo mondo ikonya kech wan gi gimoro niya hey, hey, hey, hey, hey, sani onge We luwo dhoranga ng'ato kokweri ni we luw. Yo madhi dala ng'ato
en mong'eyo, werigo. Kiseng'iewo opato tinyonogo kudho, kudho kosechuoyi, we ywakna. Akala beche yot moloyo ku moloyo opato. In mibedo piny mondo omiyi, ng'ama miyi to ogolo kanye? In mirito mondo okelni, ng'ama okeloni to ogolo kanye? Warning. winji, sikia. Listen very careful. Mur wang'i, ng'ong wang'i, nyier. Kotami, dhi e odi mondo ine. Weri gi gir ng'ato mokisole. We dhi e liel tidwaro chiemo mokisoloni. mokisolo. Dhako mosikoni ni Koro aru- Weri gi ngima nyawadu. weri dhako mosikoni ni bebi wiya rach kone nodhi madhari.
Odhi olosne wiye. Alijikuwa na mboga juu anga. Eh, bwana mama mama kauna pek malich. Oh, eh, it's okay. Ah, dwani mondo mi wabag budho maber kabisa kod boss eh, Jagingo. Point of grace. Oh, boss Jagingo. No. Ah. W.
Okay, let me start from the leg. Wadwani mondo wabag budho maber kabisa kod www.kadunja.com

Eh, ndik ndik comment mari kanyo mondo ipenj Boaz gik midwa ni mondo mipenje 1 2 3 2 3 kopo ni maybe gik misewinjo kuome and all that ibiro ndike comment below gwonyruok chalre en mor malchenya kuom bedo galo ji panora nikech nitiere gik moko ma jomoko ling' go to wuoche kadi to many maromi yeah. to kata dhako bende kiyudo ma ok romi to many moro maromi kata dichuo bende inyalo manyo maromi nikech gimoro amora ma ok romi e ngimani ok bi konyi yeah. koro wago erokamano to bende wawachonu wawachuru adiera kapod wangima we dhi e liel tiwacho ni idhi gi dhogi nono Dhogi gi barakoa. Barakoa.
Nage dhoga nono. Luok lweti.
Stay at home.
Vamas. Wabiro gine. Tuoche moko ne nitie mane iluongo ni kipindupindu. Ne gin tuoche mag. Idwa lendo ba.
Ok wadwa lendo, wadwa wacho ni gik ah. moko miluongo ni wuondruok. Thagruok gi sandruok opogore. Thank you so much Aloji Panoran. It's okay.
We'll wind this show. Apa ni biro duogo ka mondo mi wawach gini Kabi koro duogo maber. abiro biro. To eh basi ibiro biro mondo wawach ne jopiny gini maber nikech eh, jomoko wacho niya bos jagingo nitie kaka en mara kia Mara o mara. Oran, bos jagingo wiye olokore Mos jagi Wiya to lokore sa- sani aketo gine dai. Mm. Achako aketo ka de ka But wabiro ng'e mano ni why iketo dino iketo nang'o. Mm. To chon- Abe nyime ne wa ka ka ka ka ka ka. Chon ne ok iketo
Kora na a leave chon. koro kawuono koro iketo. Higni Chon ariyo. gilala jagingo yanda galora gala. Jomoko ne wuonda wuonya pala. Koro higni galori sani koro iketo dai.